Köp watandaşlarymyz Gurbanguly bize asudalyk berdi diýýär. Aslynda bize asudalygy töweregimizdäki adamlar, esasanam halkyň garyp bölegi işçi daýhanlar berýär. Ýöne olar öz gadyryny bilmeýändigi üçin, sizem olary hasap edeňzok. Meselem, garyplaryň çagasy iň erbet ýerlerde gulluk edýärler. Owgan serhetde ýa bolmasa şoňa meňzeş howply, agyr ýerlerde gulluk edýärler. Şolar ydaýmasa, baýlar öz çagasyny Gowy ýerlerde, arassa ýerlerde, howpsuz ýerlerde gulluk etdirýär. Olaryň yzynda galan ene-atasy, daýhanlar bizi çörek bilen üpjün edýär. Maldarlar arzan et bilen üpjün edýär. Işçiler az aýlyga, köp sagatly işlerde, firmalarda owadan mermer binalary gurýar. Agyr işlerde. Şularyň hemmesiniň aýlygy 10-20 million. Olar günde-günaşa daşary ýurduň önümini, ýagny dollarda gelýän maşyn, pilesos, holodilnik, telewizor, gurluşyk önümleri, esasanam biziň Türkmenistanymyzda türkmen halky gurluşyk kän edýär. Daşary ýurtdan gelýän sement, stropila, şon ýaly zatlaram kän alýar. Şolaryňam hemmesi dollar bahasyndan. Dollaryň garşysynda Biziň alýan aýlygymyz hiç zat bolup galýar. Diýmek biz dollaryň berilýän ýerine gitmeli. Türkmenistanda berilenok. Ýurt daşyna gitmeli. Ýurt daşyna gitmek üçinem ilkinji päsgelçiligi hökümetiň özi döredýär. Ýagny eger her kim ýurt daşyna gitse, kim olaryň welaýatlara baranda aýagyny süpürsin, elinden öpsün. Ikinji sebäbem kim önüm öndürsin. Kim Türkmenistanyň ekonomikasyny galdyrsyn, o Aşgabatda ýaşaýan baý adamlary iýmit bilen üpjün etsin ýa-da beýleki welaýat merkezinde ýaşaýan adamlary iýmit bilen kim üpjün etsin? Daýhanlaryň hemmesi ýurt daşyna gitdi. Adamlary aldap, gorkuzyp, gerek bolsa zor bilen ýurduň içinden goýbermän saklaýar. Muňa-da Adamlaryň öler ýaly gahary gelýär. Ýöne häzirlikçe göreşmäni başaranoklar. Sebäbi mümkinçilikler ýok. Köpçülik bolup göreşmek üçin internet ýok. Habar beriş serişdeleri ýok. Birleşmäni başaranoklar häzirlikçe. Netijede halkyň ahlagy bozulyp gidip otyr. Sebäbi ajyň aňy bolmaz diýýär. Jenaýatlar köpelýär, ogurlyk köpelýär, adam öldürmek, jelepçilik etmek, başga adam kelläňe gelen näme bar bolsa köpelip gidip otyr. Häzir seniň şu kommentariýaňy görüp, Şula arkadag çeken, diýmek, puly kändir, diýip, işsiz entäp ýören adamlaryň biri seniň öýüňe baryp biler. Eger üstünde tutsaň, gorkusyna seni öldürip biler, ýa bolmasa urup biler. Garaz, gorky, açlyk hemme zady etdirýär adama. Açlyk nämä iýdirmez, dokluk nämä diýdirmez diýip. Nakyl bar. O wagt seni Arkadagam halas etmez, Arkadagly serdaram. Ýa-da para ýatan polisiýa işgärlerem. Olaram hemme zat bolup geçenden soň wiw-wiw-wiw edip geler. Hemişekisi ýaly. Şon ýaly pažarnyý işgärlerem ýa bolmasa beýleki hökümete bagly işgärlerem hemme zat bolup geçenden soň gelerler. Ýalňyşmaň. Hökümetiň boş sözlerine-de ynanmaň, telewizorda görkezýän owadan şekillerine-de. Olar hemme zady öz bähbidine edýärler. Eger-de seniň bähbidiň bilen olaryň bähbidi çatyşsa, onda olar hemişe öz bähbidini saýlar we seni ýolundan atyp goýber. Şonuň üçin halk bilen boluň. Töweregiňizdäki adamlara hormat goýuň, sylaň, şolaryň aladasyny ediň. Nädip işçä köpräk aýlyk bermeli, olara dynç almana wagt döretmeli, toý-ýas etmäge mümkinçilik döretmeli? Öz halkyňyzyň ýanynda boluň. Sag boluň.